צייט מיט די גמרא דף ז עמוד א', מסקוו לה רבי יהודה בראי דרבי שמעון בן פזי, אפאר שורות פון אויבן, למה לעיל ליל נשמת אבי מורי רבי יוסף ברבי חנא זכריהו עליו השלום, דער מאן דחודש שליחא ספאנסער רבי שמעון צבי האלצמאן לכבוד התורה און לומדיו. אונז האבן געלערנט, רבי האט גע'פסק'נט, בית שאן אדער בעט שאן ווי מען רופט עס היינטיגע צייטן, האט א דין אזוי ווי חוץ לארץ, פארוואס? און רב שי' האט איידערס געזאגט אז ר' מאיר האט געגעסן א לעטוס, עפעס א בלעטל פון א וועדזשטעבל, אן געבן מעשר פארדעם, אויב אזוי אבוויעסלי איז נישטא קיין דין ארץ ישראל פאר בית שאן. צו מזכיר לרבי יהודה בריידער רבי שמעון בן פזי און מיר כל מאן דאמר דבית שאן לאו מארץ ישראל היא, איז דא איינער וואס האלט אז בית שאן האט נישט א דין פון ארץ ישראל, וכסדר שטייט אין פסוק ולא הוריש מנשה, מנשה האט נישט פארטריבן עס בייסט שעהן ואת פנותיהו, די שטעטל בייסט שעהן מיט די שטעטלעך ארום און ארום, די דערפלעך, ואת תענך ואת בנותיהו, און תענך מיט די דערפלעך, וישם את הכנעני למס פ הוריש ולא הורישו, ער האט זיי געמאכט צאלן טעקסעס, אבער האט זיי נישט פארטריבן דארטן פון זייערע מדינות, פון זייערע שטעטלעך. סאו וואס זעהט מען פון דעם? מנשה האט עס איבערגענומען, קומט אויס ס'איז א חלק פון ארץ ישראל, ס'איז געווארן א חלק פון שבט מנשה'ס טעריטארי, אויב אזוי זעהט מען אז בית שאן איז א חלק פון ארץ ישראל, זאגט די גמרא איש תמיצי, הא דאמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדס שאמר משום רבי אלעזר בן שמעיה, אז רבי שמעון שמעון בן פזי מיסט האט פארגעסן די הלכה וואס רבי שמעון בן אליקים האט געזאגט נאמען פון רבי אלעזר בן פדס, דאס איז די אמורא רבי אלעזר, די קמא רבי אלעזר אין די גמרא, און עס האט געזאגט נאמען פון רבי אלעזר בן שמעיה, דאס איז די תנא רבי אלעזר, די קמא בלאנק רבי אלעזר אן קיין צונאמען מיינט רבי אלעזר בן שמעיה. אז וואס? הרבה כרכים כבושים עולים מצרים. מען איז דאך ארויף געגאנגען צוויי מאל קיין ארץ ישראל, די ערשטע מאל איז געווען ווען מען איז ארויס פון מצרים, די צווייטע מאל איז געווען נאך גלות בבל, סאו אסאך שטעטלעך האט מען איינגענומען די ערשטע מאל, אויב אזוי דעמאלס דורינג די תקופת בית ראשון איז עס געווען א חלק פון ארץ ישראל, אבער ולא כבושים עולי בבל, די צווייטע מאל האט מען עס נישט איינגענומען נאכאמאל, די ריזען אויף דעם איז ווייל כסבר די חברה פון בבל האבן געהאלטן אז קדושה ראשונה, די ערשטע מאל וואס די קדושה וואס איז געווען דארטן ביי די ערשטע מאל וואס מען האט איינגענומען ארץ ישראל, קדשה לשעתה, נאר די ערשטע מאל בשעת אידן זענען געווען דארטן בזמן בית ראשון, ולא קדשו לאסור לבוא, אבער די צווייטע מאל איז עס בטל געווארן, מען האט עס נישט אריין גענומען, האט נישט געהאט קיין דין ארץ ישראל, ממילא נאר די פלעצער וואס מען האט נאכאמאל באנייט און נאכאמאל מקדש געווען אלס א חלק פון ארץ ישראל, לאמיר רעדן פון ארץ ישראל דורינג בית שני, אבער ווען ניחא מען האט איבערגעלאזט די פלעצער אן מקדש זיין, ווייל שישמח יהיה אליין עניים בשביעות

אדער פירות העולם וואס וואקסן עניוועי משנה לשנה, אבער לאמיר געדענקן, שמיטה איז עניים און עשירים ביידע גלייך, האבן זיי סאדענלי אסאך שותפים וואס קענען כאפן שטיקער, און היות מען האט נישט מקדש געווען דיע שטעטלעך, איז קודם כל מען האט געקענט איינזייען אזוי ווי א רעגולע יאר, אלע מתנות עניים זענען אנגעגאנגען עקסקלוסיוו פאר די עניים, די עשירים האבן נישט געקענט צוכאפן, האבן די עניים פארדינט. איווען דאו חוץ לארץ איז נישטא קיין לעיקוואד שיקגער אימפעיר, אבער אין די מדינות נאנט צו ארץ ישראל, די טעריטארי נאנט צו ארץ ישראל, האט מען מחמיר געווען אויף זיך, אז ס'זאל האבן א דין אזוי ווי ארץ ישראל, און ממילא האט מען יא אפגעשיידט לעיקוואד שכחה און פאיע. רש י און יבמות ברענגט צו אז חוץ פון דיע מעלות וואס די עניים האבן געהאט פון ווי צו עסן, היות ס'איז געווען, מ'האט געדארפט אקערן, מ'האט געדארפט זייען, אויב אזוי איז געווען דזשאב אפערטוניטיס, דזשאבס, ס'איז געווען א דזשאב מארקעט פאר די ארימע לייט, איז געווען מער פרנסה עז וועל. סאו בית שאן איז געווען פון דיע פלעצער וואס מען האט מקדש געווען די ערשטע מאל די עולי מצרים האבן עס מקדש געווען אבער די צווייטע מאל האבן די עולי בבל עס נישט מקדש געווען פאר דעם האט רבי געפסקנט אז די פירות זענען נישט מחיוב אין מעשר. אמלי רבי ירמי' לרב זיירא, הוא רבי מאיר, אלע בעלמא איד הלכה לאמיר טראכטן, וואס האט ער געגעסן? א רעגולער בלעטל לאמיר זאגן א שטיקל לעטערס, דאס איז נאר א עכירת ארעי, א עכירת ארעי קען מען עסן אפילו פון פירות וואס זענען נישט געמעסערט אפילו אין ארץ ישראל, ווילאנג ס'איז נישט נגמרו מלאכתו האט עס נישט קיין דין טבל, ס'האט נישט קיין דין טייוול, מעג מען עסן אכילת ערב אן אפשיידן תרומות און מעשרות. סאו וואס האט רבי געזאגט? אה, ווייל ער האט געגעסן דארטן, רבי מאיר האט געגעסן דארטן א בלעטל, עפעס א שטיקל ערס, איז א ראיה אז ער האט נישט קיין חלק פון ארץ ישראל. ווער זאגט? קען זיין די ריזען פארוואס מ'האט נישט געדארפט מעשר'ן איז ווייל ס'איז נאר געווען אכילת ערב. און מלאי האט ער געזאגט צו רבי, האט רבי זיידע געזאגט צו רבי ירמי', מיין אגודה אכלה, ער האט געגעסן פון א גאנצע בוש פון א גאנצע בינטל, פון א גאנצע בעסקעט פול מיט וועזשטעבלס, איז נאנץ האבן געלערנט ירקה נגד, וועזשטעבלס וואס מען בינדט צוזאם בדרך כלל, מען נעמט עס צו די מארקעט אזוי אין א פינישד באקס לאמיר זאגן, דאס איז שוין געמיין מלאכתו למעשה מי ש א יו גייט פון ווען די לייגסט עס אריין דארטן די וועג ווי אזוי מען גייט עס פארקויפן, דעטס קאנסידערט רעדי גמר מלאכתו ממילא גייט מען עס מעשר'ן, איז מען שוין מחיוב אין מעשר, סאו ווען בית שאן וואלט געווען א חלק פון ארץ ישראל וואלט ר' מאיר נישט געגעסן אן צו מעשר'ן. פרעגט אים רב דמא לאו הדעת ער קען זיין רב מאיר האט געגעסן שלא בכבוד און האט נישט פארמעגט אז מען דארף עס מייסען קען זיין ער האט געמאכט א מסגר דאך געווען א מענטש למעשה דאך געווען א גרויסע הייליגע תנא ס'האט נישט קיין השגה וואס עס מיינט אבער קען זיין אז ער האט פשוט פארגעסן און אמת'ן דעם לדעתו איז בית שאן קענסט נישט ברענגן קיין ראיה אז לדעתו איז בית שאן נישט קיין חלק פון ארץ ישראל קען זיין הי דזשאסט מיסד איט ער איז געווען פארטיפט אין לערנען האט ער נישט באמערקט. זאגט די גמרא, נע, ווי קענסטו זאגן אז דער צדיק זאל האבן אזא מכשול, השתא בהמתן של צדיקים מעיין הקדוש ברוך הוא מאי ותקלא על ידן, זיי באלד זעהן אז אפילו די בהמות האבן נישט קיין מכשול פון צדיקים, צדיקים עצמם לא, כל שכן איז זיכער אז ווען עס וואלט געווען מחיוב, וואלט דער אייבערשטער נישט געלאזט ר' מאיר זאל עס עסן ביי מיסטעיק, דער פאקט אז ער האט עס יא געגעסן איז נישט געווען מתוך שכחה, נאר ער האלט מסתמא אז מען דארף עס נישט מעשר'ן. פרעגט די גמרא ודל מאיסר עליים ממקום אחר, קען זיין ער האט געהאט וועזשטעבעלס פון תבל ביי זיך אינדערהיים, און ער האט געזאגט אז יענץ זאל חל זיין מיט ווייפיי זאל עס אריבער גיין, יענץ זאל קער נעמען פון די פראבלעם פון מעשר, אויב ס'דא אזא מעגליכקייט האסט שוין מער נישט קיין ראיה, רבי שמעון בן זרע זאגט וואס ער האט נישט אפגעשיידט, אוודאי ווייל ער האט עס אפגעשיידט ווירטואלי, ער האט עס אפגעשיידט מענטעלי, און ממילא איטס גוד ענאף, זאגט די גמרא לא נחשדי חברים לסלם שלא מן המקרב, ס'איז נישט קיין לכתחילה'דיגע הלכה, ס'דארף לכתחילה זיין די חכמים האבן געוואלט מ'זאל עס טון פון איין פלאץ, נעמען פון דא און אפשיידן אויף דער פון דער בוש. אויב אזוי, און רמיה האט עס זיכער נישט געטון וואס ס'איז דא אינדערהיים, איז מילא האסט א ראיה אז ס'איז נישט מחיוב. פרעגט די גמרא ודילמא נתן עיניו בצד זה ואכל בצד האחר, קען זיין רמיה האט געקוקט אויף די בוש, ער האט געזאגט די רעכטע זייט זאל זיין פאר מעשר און ער האט עסן פון די לינקע זייט. וויאזוי ווייסטו אז ער האט עס בכלל נישט געמעסערט? דאס איז א זאך וואס מ'דארף נישט טון בפה ממש, מ'דארף עס נישט אויסרופן, קען זיין ער האט געזאגט דאס גייט זיין מעשר דאס איז תרומה, און מילא האט ער געזאגט אזים מאן גברא רבא ק מעשה דעלי', וועלכע גרויסע מענטש האט וואו איידערס האט אזוי מייך געגעסן די וועדזשטעבל אן קיין אנמאסערען, רבי ישעי' בן זרז, היות ער איז דער וואס האט עס איידערס געזאגט האט ער זיכער מדייק געווען, ער איז געווען זיכער ר' מאיר האט נישט מיט געמאסערט די וועדזשטעבל עט אלל, ממילא מוז זיין אז ר' מאיר האט טאקע געהאלטן אז בית שאן איז נישט קיין חלק פון ארץ ישראל. סאו זעהן מיר דא א יסוד, אפילו ווען איינער דערציילט א מעשה האבן מיר געשמועסט וועגן די חזון איש די רב פון אמעריקע, אבער ער דערציילט א זאך וואס ער האט אליינס געזעהן, איז זייער א גרויסע נפקא מינה ווער דער מענטש וואס האטס געזעהן, איז ער א תלמיד חכם וואס ווייסט אויף וואס צו קוקן, ער ווייסט וואס צו מעזשורן, ער ווייסט וואס מדקדק צו זיין אין די וויכטיגע פרטים אדער נישט, אדער סתם א מענטש ער זעהט א חלק פון א מעשה און ער ווייסט נישט וואס דארף מען זעהן וואס דארף מען מדקדק זיין. אויף דעם שטייט ווער געברענגט מענטש א מאמר החכם אז א שאלת תלמיד חכם איז א חוץ אי תשובה. ער ווייסט ווי אזוי אראפצולייגן די שאלה, ער ווייסט וועלכע פרטים צו דערמאנען, ער ווייסט וואס נישט צו דערמאנען, סאו ס'איז זייער נוגע צו וויסן ווער די שואל איז געווען, ממילא היות די ווערט עדות געזאגט האט דאס געווען רבי חייא בן זריז, האט ער זיכער געוואוסט וואס מדקדק צו זיין. משום האי טעמא, ווייל האט מען זיך נישט פאר דעם תורה נאר אויף א ווידעא אליינס. לאמיר זאגן ער זאגט עדות שאפט. אז יענער האט געבארגט געלט און ס'דא א ווידעא, היות מ'קען נישט מדקדק זיין אזויפיל פון די ווידעא אליינס, מ'זעט נישט וואס איז געווען פארדעם און מ'זעט נישט וואס איז געווען נאכדעם, איז זייער שווער צו גלייבן א ווידעא אליינס, קען זיין ס'איז אמת און מ'איז נישט חושש וועגן AI, לאמיר זאגן פון די ווידעא אליינס, אבער מיט דעם אלעם גייט מען זיך נישט פארלאזן אויף דעם, ס'וועט אפשר צופירן מ'זאל וויסן וועם אויסצופרעגן, איטס גאנא ליעד יו אין די רייט דירעקשאן, אבער זיך פארלאזן אינגאנצן אויף א ווידעא קען מען נישט, ווייל מ'דארף קענען אויספרעגן, מ'דארף קענען חוקר ודורש זיין, מ'דארף וויסן וואס צו קוקן, ווי אזוי צו קוקן, און ממילא וועט עס נישט אויסזען. יוזער האט רייט טו בילד די קעיס קען מען עס נוצן אבער נישט אלס די עקשועל פרוף. ס'דארף זיין א יומען אינטערעקשאן. נישט אויף די הגדה סיידעס בקיצור. יא. סאו די גמרא האט דא דערמאנט דריי פעלער ווי רבי זיידא האט זיך פארלאזט אז די אייבערשטער ברענגט נישט קיין תקלה פאר די בהמה פון צדיקים, א קל וחומר אז דער צדיק גייט נישט נכשל ווערן. וואס זענען געווען די דריי פעלער? מען האט געזען אז רבי יוחנן און רבי אסא האבן געגעסן פלייש פון די כתי וואס א כתי האט גע'שחט'ן, נאמבער טו האט מען געזען אז רבי אסא האט געגעסן פון די אייער וואס איז געמישט דארטן מיט וויין פון א מרץ, און האבן מפריע געווען די עסן די וועטשטעבל פון בית שאן דא וואס מען האט נישט אפגעשיידט רמאי האט נישט אפגעשיידט קיין מעשר מאי בעהט נישט אלס ציגן מען האט אלע געזאגט מה דאך די בהמה פון צדיקים גייט נישט נכשל ווערן עס זיכער די צדיקים אליינס וואס איז די מעשה ר' פנחס פ י אהבה קוזל לפדיון שביעי מען איז געפארן אויף א נסיעה צו מאכן פדיון שביעי און פגע ביי די גנוה די נהרא ת איז אנגעקומען צו די הר גנוה, אמאליי האט ער געזאגט צו די טייך גנוה ת לויט לי שפאלט איך מיין מח דיין ווייס איך מיט גוז אויף דיר די מוזט מיך אדורך לאזן ס'זאל ווערן יבשה וער וער בך איך זאל קענען אדורך גיין. אמאליי האט די טייך צוריק גענטפערט אתה הולך לעשות רצון קונך דו גייסט טון די רצון פון די אייבערשטער מצוות פדיון שביעם ואני הולך לעשות רצון קוני איך גיי טון וואס די אייבערשטער האט מיך געהייסן אז די וואסער זאל שטראמען און נישט סטאפען אתה ספק עושה דו ווייסט נישט זיכער דו גייסט מצליח זיין קען זיין די רויבערס גייען נישט ארויסלאזן ספק אי אתה עושה, קען זיין דו גייסט נישט טון די רצון השם ווייל דו ווילסט עס טון, באט ווער זאגט דו גייסט מצליח זיין? אני ודאי עושה, איך טו זיכער די רצון פון די אייבערשטער בשעת די וואסער שטראמט און ממילא איי דאנט האוו טו מאוו פאר יו. אולי האט ער געזאגט אי אי אתה חולק, גוזר אני עליך טאמער דו גייסט זיך נישט באהאלטן דיך גוזר זיין שלא יעברו בך מים לעולם, ס'זאל מער קיינמאל נישט אדורכקומען ביי דיר קיין וואסער, מרוב פחד חלק ליה האט ער זיך אפ האט ער זיך געשפאלטן. נאו, ס'קען זיין ווער דער גיוו ענד טעיק וואס הייסט ער גערעדט צו די טייך, איין וועג זאגט זאגט תוספות אז ס'רעדט ער סיי פון די ים, אדער אז ווען ער האט געזען אז די וואסער שפאלטן זיך נישט האט ר' פנחס בן יואל געזאגט אזוי ווי לייק היז היז טאלקינג אן בויס סיידס, ווען די טייך וואלט געקענט רעדן וואלט איך וואלט איך געזאגט די סברה און ממילא וואלט איך אים דאס געענטפערט. אינטערסאנט ס'דא א ריטפא אין מסכת עבודה זרה אז גאנץ פרק שירה איז נישט ממש וואס די חיות אליין זאגן, נאר ווען זיי וואלטן געקענט זאגן וואלטן זיי דאס געזאגט. אזוי די צווייטע וועג פון תוס', ווען די תח וואלט געקענט רעדן וואלט ער דאס געזאגט צו ר' פנחס בן יאיר. אבער ס'איז זיכער דא די וואס לערנען בפשטות אז זיי זאגן אזוי ממש די פסוקים וואס שטייט אזוי ווי מען זאגט וכל החיים ידיחו סלו, זיי לויבן ממש, און נשמת כל חי תבורך, זיי לויבן, זיי זאגן ממש אלע די אלע זאכן, אזוי ווי מען זאגט ביי די הלליקות, הל' יעש השם כל גוים וכו', הערים וכל גבעות, א חי וכל בהמה, רמש וסיפור כנף, זיי זאגן ממש ארויס די לויבן פארן אייבערשטן. אז מ'האלט שוין דא צוויי וואכן פאר שביעית, און לגבי די גדר ארום הר סיני, שטייט אויך בנגרש על התורה, וגבלת את ההר סביב, ליין מור, די גבול האט אליינס געזאגט, שמרי, געטס אכטונג זאל נישט ארויפגיין פון דא און ווייטער. און עס איז דא וואס לערנען דא פשוט פשט אז די גוויל אליינס, די זעלבע זאך, די גוויל אליינס האט גערעדט, און עס איז דא וואס זאגן אז עס איז געווען אזוי ווי א שמסייט מכבוד'קייט, אז נאכדעם וואס מען קוקט כלפי מעלה, מען זעט די נפלאות הבורא, די גרויסע זאכן וואס די אייבערשטער האט געטון, די עצם המציאות איז גורם אז מען זאל מספר זיין די כבוד קייל. די זעלבע זאך די גוויל האט גערעדט, נישט פיזיקלי גערעדט, נאר ער האט געזאגט, בי קערפול, עס איז געווען א סימן, שטיי אוועק, דאונט טאטש איט. נאר הרב פנחס בן יואל האט דא געמיינט צו זאגן, די מעגליכקייט אז איך גיי אפשר טון מיין גאול איז סאך מער וויכטיגער, איווען דאו איטס אנלי א פאסיביליטי, איז סאך וויכטיגער, סאך חשוב'ער ווי דיין וודאות אז דו גייסט זיכער טון דיין דזשאב, פארוואס? ווייל איך קען גוזר זיין ס'זאל מער נישט אדורכגיין די וואסער, און דער אייבערשטער גייט מקיים זיין מיין גזירה, און ממילא גייסטו שוין מער נישט קענען טון דיין דזשאב וואס דו ביסט מצווה געווארן, ווייל צד הגוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. קומט אויס, דו קענסט נישט טשוזן טאמער מקיים זיין אדער נישט מקיים זיין די רצון בורא כ נ, די אייבערשטער האט דיך געהייסן, דו מוזט עס טון, יו העוו נאו טשויס אין די מעטער, דו קענסט נישט סטאפן נאר דורך א גזירת צדיק, מילא בי קערפול, איך איך האב א רצון, איך האב א א א ברירה, איי העוו די טשויס צו טון די רצון השם אדער נישט, מיין ברירה, מיין נסיון, היות איך האב א נסיון לערנט די משהו, איז סאך שטערקער ווי דיין ודאות, סאו בי קערפול, טשעפע דיך נישט מיט מיר. הוי' גברא דעבדרא חיטא אלי פסקא, ס'געווען דארטן נאך א איד וואס איז מיטגעגאנגען, ער האט געשלעפט ווייץ לכבוד חג הפסח, און מען ליידט אויף מנחת פדיון האט געזאגט, נישט נאר מיך זאלסטו אדורך לאזן מיסטער טייך, נאר אויכעט חלוי קליין נמר להי' לאז אים אויך אדורך, פארוואס איז ער אזוי חשוב, די במצוה עסק עס ביז יום מיט א מצוה צו מאכן מצה, חלוי קליין האט אים אויך אדורך געלאזט. האוואאי טייער די די לווי באדייס איז געווען דארטן א אראבישע סוחר וואס איז מיטגעגאנגען מיט זיי איי געס איז געווען די טור גייד האט זיי געוויזן ווי די וועג איז צו גיין אבן לייב האט אים געזאגט האט אים פנחס בן יואל געזאגט צו די טייך הלא קלי נמי להאי לאז אדורך דעם אראבער אויכעט פארוואס לוי לייב מען זאל נישט זאגן כך עושים לבני לוי אזוי טוט מען צו די גייד וואס האט דיך געוויזן ווי צו גיין ס'איז א חילול השם בעיסיקלי די ארידזשינעל וועסט מיך דען לאזן אויפן וואסער? דאס איז ממש פשט און מען וועט זאגן האסט מיך געדארפט האסטו מיך גענומען יעצט לאזט מען מיך דא אליינס אזוי אויף די אנדערע זייט טייך חנוק לייט האט זיי אלע דארטן אדורך געלאזט.
אמר רבי יוסף, האט רבי יוסף געזאגט, קאם אן עס פארעוו די מעשה, מ'איז נאכנישט פערטיג, קאם אן נפש גברא געטס א קוק ווי גרויס ר' פנחס בן יוא' איז, ער איז גרעסער ממשה ושיתן רבבות פון משה רבינו און די זעקס הונדערט טויזנט אידן וואס זענען דעמאלס מיטגעגאנגען מיט משה רבינו דורך די ים סוף, דיללי האסון ביי משה און די זעקס הונדערט טויזנט, און וויפיל מאל האט זיך די טייך די ים געשפאלטן, כד זיבן און איין מאל, וכדו איז געווען תלסי זיבן און דריי מאל. בעפאר מען גייט ווייטער, דער רבי אלימלך פון ליזשענסק זאגט אין ליקוטי שושנה, כמעט צום סוף פון ספר, זאגט ער אויפן פסוק הפך ים ליבשה ונהר יברי' ברגל, פרעגט ער פארוואס הייבט מען אן מיט די ים און ווי סוויטש איט צו די נהר, הפך ים ליבשה ונהר יברי' ברגל, נאמבער טו, פארוואס הייבט מען אן מיט א לשון יחיד הפך און נאכדעם גייט מען אריבער צו יברי' ברגל א לשון רבים. צו די הייליגע רבי רבי מיילעך צו מאכן א נס חוץ לדרך הטבע, די ערשטע מאל פון די פלעיווארד נס, דאס איז זייער א שווערע זאך, צו קענען עוקר זיין די טבע, טו טשעינדזש איט טו סאמטינג דיפרענט, דאס איז זייער א שווערע זאך, אבער איינמאל ס'איז שוין געטשעינדזשט געווארן איין מאל, איטס פארט אוו די פראגראם ארעדי, איטס אן די שעלף, איז שוין סאך גרינגער ממחיש צו זיין די נס און עס טון נאכאמאל. דאס זאגט די גמרא דא, כמה נפש גברא, די גמרא וואונדערט זיך, וויאזוי קען דען זיין דער ר' פנחס בן יואל זי ע קען נישט שפאלטן א ים? פון וואו קומט דער כח? זאגט הרב יוסף, נפש גברא, פון ווי קומט קמא נפש גברא, פון ווי קומט דער כח, פון ווי איז אנגעקומען דער כח צו רבי פנחס בן יאיר, ממשה, פון משה רבינו, ווייל משה רבינו און די זעקס הונדערט טויזנט אידן האבן אראפגעברענגט דער נס די ערשטע מאל, אויב אזוי איז שוין סאך גרינגער פאר רבי פנחס בן יאיר אראפצוברענגען דער נס נאכאמאל. דאס איז הפך ים ליבשה, נאכדעם וואס משה רבינו האט שוין געשפאלטן די ים, ביי נהר יעברי גייען אלע שפעטערדיגע דורות וואס האבן געדארפט שפאלטן די טייכן, יעדער איינער ביי זיין נס, קען מען עס שוין טון סאך גרינגער, פארדעם שטייט יעברי בלשון רבים, מען רעדט נישט וועגן משה רבינו, מען רעדט וועגן די פיוטשער צדיקים וואס גייען עס טון שפעטער, סאו די נאה מיינט נישט ים סוף, נאר פאר אלע מצבים פון די שפעטערדיגע דורות. דעם זאגט אויך דער הייליגער רבי מיילעך אין פרשת בוא, אין נועם אלימלך, למען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר סללתי במצרים, פארוואס דארף מען טון אזויפיל קאלערס, קאלערפול ניסים, דיפרענט פלעיווערס פון ניסים, גיי גלייך צו מכות בכורות און טעיק קעיר אוו די מצרים, דא וואט יו גאטע דא, פארוואס האט מען געדארפט האבן אלע פלעיווערס פון ניסים? דארף זיין די אייבערשטער האט געוואלט אז אלע ניסים זאלן שוין זיין פארט אוו די פראגראם, ס'זאל שוין זיין אראפ אויף די וועלט א חלק פון די באהאלטענע חול המערית יא א חלק פון די ניסים במשך אלע דורות אז ווען א איד דארף האבן א ישועה זאל זיין פלעיווארס פון וואס יעדער איינער זאל קענען נעמען וואס ער דארף, ס'זאל זיין ס'איז שוין געווען כבר היו לעולמים קען מען שוין אראפ ברענגען די ישועה דורך דעם וואס מען וועט דערציילן די נס וואס איז געווען פריער וועט מען וויסן למטה סנפר באזני בנך ובן בנך אלע ניסים וואס זענען געשען אין מצרים. סאו רבי דוד שפירא האט צוגעצייכנט, מ'זעט די זאך סימילער אזא סארט מושג ביי דברי תורה, די ידיעה די גרא האט אמאל זיך געמוטשעט פשט'ן א משנה א גאנצע נאכט און זייער זייער שווער אנגעקומען, קוים פארטאגס האט ער דורכגעבראכן די פשט, ער איז אריינגעגאנגען די פרי אין בית מדרש זעט ער ווי א פשוטע איד זיצט ביים טיש און לערנט משניות און ער זאגט אזוי ער זינגט זיך אזוי די משנה און ער לערנט די פשט וואס ער האט זיך געמוטשעט א גאנצע נאכט און ער געבט עס אזוי א זאג ביז וויאזוי ארויס פון די ארבל, ארויס געשאקלט פון די ארבל, האט אים מורא'דיג געבאדערט, איידער מ'איז אנגעקומען אזוי שווער און דא דער איד האט עס גוט אזוי פשוט, האט מען אים מגלה געווען מן השמים, דורך דעם וואס די גרא האט זיך געמוטשעט און ער האט עס אראפגעברענגט, האט שוין דער פשוט'ע איד עס שוין געקענט האבן דורך די עבודה די עמדת התורה פון די גרא, דורך דעם האט ער עס שוין געקענט טון. פרעגט די גמרא, ווער זאגט אז עס איז געווען דריי מאל וואס מ'האט דא געשפאלטן די ים דריי עקסטרע צייטן, ולדילמא הכא נמי חו דזימנא, קען זיין עס איז געווען איין מאל מ'האט אדורך געלאזט די איזי פעס שעקל און האט זיך אויפגעהויבן און דריי מענטשן האבן געקענט אדורך פארן, אלא נאר וסען כ משה ושתן רבבון, ער האט געמיינט צו קוקן ווי גרויס דער ר' פנחס בן יהוה איז, ער איז אזוי ווי משה רבינו און די זעקס הונדערט טויזענט, אבער נישט מער פון זיי, equal צו זיי, נישט ער איז געווען גרעסער, ער איז געווען equal צו זיי, אין אדער ווארדס, ס'מיינט נישט שפנחס בן יהוה איז equal צו משה און אלע זעקס הונדערט טויזענט דאלער וואס איז געווען דארטן אין די דור, דער חי הקדוש איז מסביר אז. ווען משה רבינו האט עס געטון איז עס נאך געווען פאר מתן תורה, דעמאלס צו טון איז זייער זייער זייער שווער, ר' פנחס ב י האט שוין געהאט א הייליגע תורה איז שוין סאך גרינגער צו קענען טון, מיט די כח התורה צו טון אזעלכע זאכן נישט אזוי שווער, סאו איז געווען אלמאסט די כח התורה איז געווען אזוי ווי משה רבינו ווען משה רבינו נאך אלץ געווען גרעסער, האט רב שיהי' געפרעגט אבער וואס ווי זעהט מען די גרויסע כח פון די בהמות, איקלע להי איקלע להי אושפיזין, ר' פנחס ב י איז אנגעקומען צו די האטעל, רומא לייסערא לחמרא האט מען געגעבן דארטן שעורים, אריין אין די קהלה אז דער חמור זאל קענען עסן, אבער לא יאכל, דער חמור האט נישט געוואלט עסן. ז' אמות בית האט מען געמיינט אפשר ס'איז צו אויסגעמישט מיט די שאלאכץ, מיט די גארבידזש, קאפטעני האט מען עס אויסגעזיפט, לא יאכל ער האט נאך אלץ נישט געוואלט עסן, נקרני האט מען עס גוט געזיפט אזוי ווי ס'דארף צו אז מ'האט ארויסגענומען די גארבידזש וואס בלייבט נאך די ארידזשינעל זיפינג, און מיט דעם אלעם לא יאכל האט ער נאך אלץ נישט געגעסן. אמאל היט האט פנחס בן יואל געזאגט דילמא לא מעשרין איז דא א פאסיביליטי אז די סעודה וואס מ'האט געגעבן צו עסן פאר די בהמה האט נישט געמעשרט, און דער בעל בתּ האָט טאַקע מודה געװען אַז אָיער געװען, אַ סרינע האָט מען עס געמאַסרט, ואוכל את החמור האָט געגעסן. אמער, האָט ר' פּנחס בײַ יאָ אױסגערופֿן, אַ ניע זי, דער אָרעמער חמור, ער דאַרף דאָך עסן פֿון אַנדערע, ער האָט נישט קײן אײגענע זאַכן, אַזױ װי אַ אָרעמאַן דאַרף אַרומגײן בעטן עסן, אַזױ דאַרף דער חמור האָבן עסן. הולכת לעשות צאן קונות, גײט טאָן אַ מיצװה פֿון פּדיון שטים זײַן און מיט בית, און ואתה מכין נושא תבֿלים, דו גײסט געבן תבֿלין, פֿון דער מעשה זעען מיר, אַז דער אײבערשטער האָט צוריקגעהאַלטן דער חמור פֿון ר' פּנחס בן יהוה פֿון צו עסן, דערמאַי לערן איך אַרױס, אַז ער ברענגט נישט קײן תּקלה אױף בײַ הײמישן צדיקים, און זײ כּל-שכן,

זיך איינצוזייען אדער פאר א בהמה, וקמח לאורות וואס מ'האט געדארפט האבן צו באארבעטן די פעלד, ושמן לנר ושמן לסך בויערס הכלים, באטאם ליין, נישט פאר יומען קאנסעפשאן אריין אין די קאנסאמפשאן, איים סארי איטס פריטי גוד, קאם אן פאר די באבע וויץ גוד, פארט איך האב געוויסט די ווארט, איך ווייס נישט ווי מ'ספעלט עס, איך האב עס נאר נישט ארויס פארט איז א פטור מן דמאי, אויב אזוי דארף ער נישט אפשארגן קיין מעשר פון די דמאי, היות ער פלאנט עס נישט צו עסן איז ער פטור פון צו מעשר'ן. אין אדער ווארדס, להלכה למעשה איז מען נישט מחיוב, מען איז נישט מחיוב, אבער די גמרא טרייט נאך אלץ צו זען אפשר איז דאך דא א ריזאן, משא כ נישט מחיוב, אבער אפשר איז דאך דא עפעס א ריזאן להלכה. זאגט די גמרא הא סמך הא איתמר לן, ס'מען דאך געלערנט אמר רבי יוחנן לא שני אז די פירות אין מאי וואס זענען יחוד פאר בהמות זענען פטור פון מעשר, אלא נאר שלקחן מתחילה לבהמה, מ'האט עס מתחילה געקויפט פאר בהמה, דעמאלטס ביסטו פטור. א ולקחה מתחילה לאדם, מען האט אריינגעברענגט אין שטוב פאר א מענטש צו עסן, ס'איז שוין געווארן קאליע, אקעי, ווען נמליך על ליים לבהמה קענסט געבן פאר בהמה, חייב לעשה דארף מען עס יא געבן, דארף מען עס יא מעשר'ן, והתניא אזוי האט מען טאקע געלערנט, הלקח פירות מן השוק לאכילה, איינער קויפט פרוכט פון די מארק צו עסן פאר א מענטש, ונמליך על ליים לבהמה, הרי זה לא יתן לפני בהמתו ולא לפני בהמת חברו, עלם קיין איסור, היות מען האט עס געברענגט פאר יומען קאנסאמפשען, ממילא דארף מען עס מעשר, סאו דאס אויל וואס מ'האט געגעבן דא פאר די חמור פון ר' פנחס בן יואל, האט מען תחילה אריינגעברענגט פאר די מענטשן, און ממילא איז מען מחיוב, איווען דאו מ'האט עס למעשה געגעבן פאר א בהמה. סאו מיט דעם האט מען געענדיגט וואס מ'האט געוואלט ברענגען די ראיה, אז מדכ א בהמה איז תלמיד חכם, לאט נישט די אייבערשטער האבן א מכשול, איז זיכער כל שכן צדיקים אליינס גייען זיכער נישט נכשל ווערן. די גמרא גייט יעצט גיין ווייטער מיט די מעשה, אבער ס'איז דא א אינטערעסאנטע תוספות דא, הוא התמלא אמר רבי יוחנן די ערשטע תוספות פון מסכת שקדים במסכת ד מאי ב ירושלמי בראשית רבה אוי משנה מידה אלא הישב להם פארוואס האט מען דא געדארפט מעשר'ן די מחמיר ע נפשו די חמור איז געווען א חמור מחמיר די חמור האט מחמיר געווען אויף זיך אליינס און ממילא קען מען נישט ברענגן קיין ראיה פון דעם. כ'האב נישט געשריבן ווייטער, כ'האב עס געלאזט ביי דעם, יעדער זאל לעבן ווי ער זאל. אקעי, וואס איז די מעשה ווייטער? שמע רבי, האט רבי געהערט דער פנחס בן יואל קומט אן אין שטאט, עס איז דא, דער רבי איז דא. נוצר ק לאפא איז רעב אקעגן געגאנגען רבי פנחס בן יואל, אמאל איי האט ער געזאגט רצונך לסעודה סעודה אצלי, איך קען דיך מכבד זיין זאלסט קומען עסן ביי מיר, אמאל האט רבי פנחס בן יואל געזאגט הענד יא נאו פראבלעם, צו אבי פניו של רבי, רבי וואס שאקט אז ער האט אנגענומען די אינוויטעישן, ווייל געווענליך האט רבי פנחס בן יואל קיינמאל נישט געוואלט עסן פון קיינעם, ער האט נישט געגעסן פון קיין פרעמדע מענטשן, שונאים מתנות יחיה, ער האט נישט געוואלט נעמען פון קיין אנדערע מענטשן. און מען לויט פנחס פון יאר געזאגט מסתמא קען מען דעם מעט וואס דו מיינסט שוין מידער הנאה מישראל אני איך האב געמאכט א נדר קיין נישט עסן פון קיינעם און פאר דעם ווייל איך וויל נישט נהנה זיין פון קיין מענטשן כל טובתם של רשעים איז רעה היא אצל צדיקים ממילא וויל איך נישט עסן ניין ס'איז נישט ריכטיג נאר ישראל קדושים הן און מען מעג הנאה האבן פון זיי ס'איז ראוי הנאה צו האבן פון א צווייטע איד נאר די ריזען פארוואס איך וויל נישט הנאה האבן פון אנדערע מענטשן דאס סאמטינג עלס ווייל יעדע איינער וואס וויל מיך איינזאמלן איינזיין איין לאדענען, מסתמא מ'הערט א רבי קומט וויל יעדער איינער האבן די זכי' צו האוסטן, אבער יש רוצה ואין לו, א מענטש וויל געבן און ער האט נישט קיין איין, ער גייט אוועק געבן זיין אייגענע שטיקל ברויט, ויש שיש לו, עס איז דא מענטשן וואס האבן ואין רוצה און ער וויל נישט געבן, אבער זאלסטו וויסן זאגט תוספות, אז אפילו דער מענטש וואס האט און ער וויל נישט געבן, ער געבט נאר מחמת בושה, נקרא קדוש, ווערט הייסט נאך אלץ א קדוש, פארוואס ווייל סוף כל סוף ער לאדענט איין א צווייטער צו עסן, ממילא איווען דאו עס איז נאר מחמת בושה איז נאך אלץ קאנסידערט א קדוש, דער חובת הלבבות שרייבט אז רוב פעמים ווען א מענטש טוט נישט קיין עבירה היינטיגע צייטן איז עס מחמת בושה, ער טראכט איך וואוין דא צווישן אידן וועט זען וואס איך טו, ס'וועט מיר גיין שווער שידוכים, מה יאמרו הבריות, וואטעווער איט שוד בי, צו ער גייט א חסידישע לבוש און זאגט ס'פאסט נישט פאר איינער מיט אזא לבוש, זעט ער כח פון די לבוש, די השפעה פון א לבוש, די סביבה ווי מען וואוינט, און קען איינער זאגן אז די גאנצע ריזאן איך טו עס איז נאר וועגן בושה, אויב אזוי וואס קען שוין זיין, וואס איז וויכטיג פון דעם, וואסערע מענטש בין איך דען, אבער מען זעט דא פון תוס' אז אפילו אזא מענטש א תפילה טוט עס מחמת בושה איז נאך אלץ קאנצידערד א קדוש. כסדר שטייט אין פסוק, אל תלחם את לחם רע העוין, ווער עסט נישט קיין ברויט פון א קארגער, פון א קמצן, ואל תסב למטעמותיו, ווער נישט אזוי עקסייטעד זאל דיך נישט דזשולען וועגן זיינע גוטע עסן, כי כמו שוער בנפשו כן היא, די עסן וואס ער געט דיך, איז ער מיט א שלעכט אויג, כאילו דו דו עסט אזוי א שטיקל פון זיין נשמה, ער חלש סיי יאמר לך, ער גייט דיך זאגן דו קענסט עסן, קענסט טרינקען, אבער ולבו מעלימך, ער וויל נישט, ער וויל דיך נישט געבן, ווייל דער פסוק אסר'ט עס במפרש און ממילא ער וויל דיך נישט געבן ווייל ער האט דיך ליב. ואתה די רבי, דו ביסט אנדערש, דו ביסט די עקסעפשאן טו די רול, פארוואס? ווייל רוצה, דו ווילסט געבן בלב שלם, ויש לך, און ביסט א גרויסע עושר, דו יו קען עפארד איט. מי יהשתר מסער אבינו, יעצט וויל איך נישט, יעצט וויל איך ארויס גיין שנעל צו מיין וועג, איך בין ביזי מיט א מיט וויי מצוה, די מילתא דמצוה קרא תחום צו רחמי, איך בין ביזי מיט פדיון שבויים, איך קען נישט אויפהאלטן דא יעצט מיט עסן א סעודה, איי גאטע ראן, כי עוד ארנה אסנה ואיילנה לגביך, ווען איך וועל צוריק קומען וועל איך צוריק קומען צו דיר און איך וועל אריין קומען צו דיר, I'll stop in on the way back once I accomplish the ישיבה, איז פראנצקי דא געגאנגען אויף א רענט אז מען שטופט אפ א זאך, מאוסט אוו די טיים איט דאזענט העפען, ער האט טאקע געמיינט גוט, אבער מען האט געזען דא פון די מעשה ווייטער, ער האט עס אפגעשטופט, ער איז נישט צוריק געקומען. א טיפן און עקשעכטן ווייל שם לא תפנה. סאו כ י סער פנחס מאיר איז צוריק און אויפן וועג צוריק איז ס ר מ אל ב י פסח איז אריינגעגאנגען נישט דורך די מעין טיר, איי געס פון א זייטיגע טיר. די אוועקאט. סארי? ער איז צוריקגעקומען. ער האט געוואלט אבער לאמיר זעהן די מעשה. ער איז נישט געקומען עסן.

ואני אעשה דעת אצלי, איך גיי עסן ביי אזא סארט מענטש, האט ער געמאכט א יו-טורן און איז אוועק געגאנגען. שומער רב האט רבי געהערט אז ער איז דא געווען און איז אוועק געגאנגען, נאך פון קלאפ איז ער אים אנטקעגן געלאפן, אוי מיר ליידט, ר' פנחס בן יהוה, מיר זאבנינער לי, איך זעה די פרודות באדערן דיך, איך העל עס פארקויפן. אוי מיר ליידט, ר' פנחס בן יהוה געזאגט צו רבי, שטייט דאך פון דעם לאיוועלע סידן מכשול, די אזוי ווי דו טארסט עס נישט האבן, דער נעקסטע מענטש וואס גייט עס קויפן טאר עס אויך נישט האבן, און דו גייסט אים מכשול זיין. האט רבי געזאגט, מפקרני לי, איך העל עס מפקיר זיין. האט ער געזאגט איז נאך ערגער, מופשט א זיי ק, קיינער גייט נישט קער נעמען פון זיי, גייען זיי זיכער שטויסן און זיי זאלן זיין אן שמירה, האט ר' אביגדור געזאגט ארקאנע לי, איך וועל זיי אויסרייסן די ביינער פון די פיס, און זיי שוין נישט קענען מזיק זיין, האט ר' פנחס בן יהודה געזאגט עיקר צער בעלי חיים, האט ר' אביגדור געזאגט קלטלנה לי, איך וועל עס הרג'נען, צו פאר מען גייט ווייטער זעהן מיר פון דא פון שעכטן אדער הרג'נען, הייסט נישט קיין צער בעלי חיים. א אויסגעצויגענע טויט איז צער בעלי חיים אבער א שנעלע זאך ביי בהמה הייסט נישט קיין צער בעלי חיים טעל איט טו יור פיטע פרענדס. עיקר בעל האט ער געזאגט אבער איך בין עס פאר יאהר געזאגט עיקר בעל תשחית ס'איז נאך אלץ דא א אישו פון בעל תשחית די הרג'סט א געזונטע בהמה איז א פראבלעם. הוו ח מבטש ביי טיווע רעפערט האט מיר שטארק געבעטן און ר' פנחס ווי האט געזעהן אז ער געט זיך נישט קיין עצה גאב ד עתירה ביי ניי איז ארויפגעקומען א גרויסע בארג צווישן רבי ר' פנחס בן יאיר, בוכער רבי ואומר, ר' אלטער רבי געוויינט און געזאגט אים מה בחיי אין כך, מה דאכט מ'זעט די כח פון צדיקים אז די אייבערשטער טוט זייער רצון ס'קומט ארויף א בארג און סעפערעיט מיך פון זיי, ברמיסות'ן זענען זיי נאך גרעסער על אחת כמה וכמה אויף ווי גרויס זיי גייען זיין, אויב בחיי הצדיקים ווען די אייבערשטער מכבד אזוי שטארק די רצון פון א צדיק, איז זיכער אז במות'ן ווען די צדיקים זענען אויבן קענען זיי זיכער אויפטון סאך מער. דער רבי האט פארשטאנען אז דער אייבערשטער האט נישט געוואלט ר' פנחס'לע יו זאל קומען דורך די טיר, און ממילא ער זאל בכלל נישט אריין קומען וועגן די פרדות, און ממילא האט ער אפגעזאגט די אינוויטעישן פון רבי'ס, זעהן מיר למעשה האט ר' פנחס'לע יו ט געהאט א וועג זיך צוריק צו האלטן פון נהנה זיין פון א צווייטע, אזוי ווי די גמרא וועט באלד ארויסזעהן, סאו ער האט אזוי שטארק געארבעט אויף דעם א גאנץ לעבן, האט דער אייבערשטער עס נישט געוואלט צוברעכן. וואס איז די וויכטיגקייט? אמר ר' חמי בר חנינא, גדולים וצדיקים במסותן און יועצים במחיין, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ויהי האם קוברים איש והנה רואי את הגדוד, זיי האבן געוואלט באגראבן דארטן א מענטש, און סאדענלי האבן זיי געזען די ארמי, די סאלדאטן פון די פיינט קומען אן, וואס האבן זיי געטון? האבן זיי אנגעכאפט דעם מעסער, האבן ארויסגעצויגן דארטן א מעסער, האבן זיי אנגעכאפט דעם מעסער ווי א שליחי עס ווישט בקבר אלישע, מ'האט אים אריינגעווארפן דארט אין די הייל, די ערשטע בית הקברות וואס מ'האט געטראפן אריין אין די הייל ווי אלישע הנביא איז געווען באגראבן, וילך ווי גא ווישט בעצמות אלישע, ער האט דארטן אריינגעראלט, ער האט געטאטשט די ביינער פון אלישע, ויחי ויקום על רגליו, ער האט זיך געגעבן א שטעל אויף, סאו מ'האט ארויסגעטריבן, ארויסגעטראגן דארטן א מעסער, צו באגראבן, האבן זיי געזען אז די צבא מואב אר ארייוויס זיי קומען נענטער, זענען זיי אנטלאפן און מען האט אריין געווארפן דעם מעש אריין די ערשטע הייל, דארט איז פונקט געווען די פלאץ ווי אלישע איז געווען באגראבן און ער ראולט צו די ביינער פון אלישע, און דאס האט צוריק געברענגט דרך נס דעם מענטש צום לעבן, נאו, דער מענטש איז געווען א אדם רשע, האט נישט באלאנגט דארטן צוזאמען מיט די צדיק אלישע זאגט רש י, ממילא איז ער אויפגעשטאנען דרך נס, הי וואלקט אוט, איז געגאנגען צו א צווייטע פלאץ, ענד הי דראפד דעט אווער דער, זעהן מיר אבער לאחר מותו האט אלישע צוריק געברענגט א מענטש לתחי', ווי אזוי? די עלעקטריק ראד האט אים געטאטשט און ער איז לעבעדיג געווארן פון דעם אליינס. בחייו ווייסט מען דאך די מעשה פון די שינאמעס, און ביי די שינאמעס איז געווען א גרויסע עבודה, עס איז געווען א גאנצע פראסעס, סי פי אר מיט די תפילות, א לאנגע לאנגע פראסעס, דא סתם מיט א טאטש איז ער לעבעדיג געווארן, זעה מען אז צדיקים במותם זענען שטערקער ווי חייהם. אמר ליה רב פפא לאביי, האט רב פפא געזאגט צו אביי, ודילמא לקימא ביי ברכת הלל יואי, קען זיין, דער מענטש איז נישט אויפגעשטאנען לתחי' נאר מקיים צו זיין די ברכה פון אליהו'י צו אלישע. דער חסיד פארשטייט אין פסוק ויאמר אלישע, אלישע האט געזאגט צו אליהו'י, ויהי לו פי שניים בריחך ואלוה, ס'זאל האבן דאבל כח אזוי ווי דו האסט געהאט בחיים, ויאמר האט אליהו'י געזאגט אם תראה עושי ליקך מאידך יהי לך כן, ס'וועט אזוי זיין, און אלישע האט טאקע זוכה געווען צו זען אליהו'י גייט, אליהו האט אים געזאגט דער סימן, אויב גייסטו זען ווי איך גיי ארויף עסטו טאקע האבן דאבל. און למעשה האט ער געזען ווי אליהו הנביא גייט ארויף אין הימל אזוי ווי שטייט דארט ווייטער אין פסוק. אויב אזוי האט אליהו הנביא'ס ברכה אז אלישע זאל האבן דאבל די כוחות פון אליהו געדארפט מקויים ווערן. ממילא, אונז מקיים צו זיין די ברכה האט ער געדארפט מחיה מייסד זיין צוויי מענטשן. איינס ווייסט מען דאך איז געווען דער בן השונמית, סאו דער סטיל א ביל, א אופען בעלענס אז מען דארף נאך לעבעדיג מאכן נאך איינער, ממילא איז צוגעקומען דער מענטש וואס האט געטאטשט אלישע, האט אלישע מחיה מייסד געווען. האט די גמרא געטראפן די מעשה דער מענטש האט געטאטשט אלישע און לעבעדיג געווארן, דאס איז דער צווייטער מאל דער ברכה פון אליהו איז מקים געווארן, אויב אזוי קען זיין ס'האט גארנישט מיט די גרויסע כח פון אלישע לאחר מותו, ס'איז דער כח פון אליהו הנביא'ס ברכה אז ס'גייט געשען נאכאמאל, אויב אזוי האסטו נישט קיין ראיה אז אלישע איז געווען גרעסער במוססו יוסף מבחייו. ומילא האט אביי געזאגט צו רב פפא אי הכא אויב אזוי אז ס'איז געווען דער חלק פון אליהו'ס ברכה, היינו דתניא וואס איז דאס וואס אונז האבן געלערנט לגבי א מענטש וואס טאטשט וואס האט געטאטשט די ביינער פון אלישע, על רגליו עמד, אלא ווייס לא הלך, מ'איז מדייק פון די פסוק, ויהי, ויחי, ויקום על רגליו, איז משמע ער האט לעבעדיג געווארן, ער איז געשטאנען אויף די פיס, און גלייך נאכדעם הי דראפ דעד, לכאורה, די קינד פון אליהו'י האט געלעבט פאר א לאנגע צייט, סאו די ברכה פון אליהו'י האט, די קינד פון אלישע, די בן השונמות האט געלעבט פאר א לאנגע צייט, סאו די ברכה פון אליהו האט געדארפט זיין אז אלישע זאל מצליח זיין צו ברענגען צוויי פול פלעדזשד תחיית המתים, פארוואס איז דעי מענטש נישט געבליבן לעבן פאר א לאנגע צייט? די פאקט דעט הי דראפד דעד רייט עוועי איז נאר געווען אז זייער זאל נישט ליגן דארטן א דיסטענס פון אלישע, פאר דעם האט ער געלעבט אזוי לאנג ביז ס'איז געווען אוועקצולויפן פון דארטן און נאכדעם הי דראפד דעד, קומט אויס וועגן די זכות פון אלישע נישט וועגן די בראך פון אליהו איז דער מענטש לעבעדיג געווארן היות דער תחי' איז געווען נישט די מעין אבדזשעקטיוו איז געווען אז ער זאל זיך אוועקרוקן פון אלישע, זעסטו יא ווי גרויס צדיקים זענען בימי ששון יוסף מחיים. אלא במאי יקיים, אקעי סאו יא וואלפן בארנס, ווי איז מקוים געווארן אליהו הנביא'ס צווייטע ברכה? כדאמר ר' יוחנן אז אשר ריפא צרעת נעמן, די פעימאס מעשה אלישע איז דאך געגאנגען בדרך נס האט ער אויסגעהיילט די צרעת פון די נעמן די שר צבא פון אדום, שישקילו כמת, א מצורע איז קאנסידערט אזוי ווי א מת, ווי זעהט מען דאס? שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, אל נא שיהי' כמת, אהרן האט דארטן געזאגט וועגן די שוועסטער מרים, זי האט באקומען צרעת, היות איינער וואס האט צרעת איז נחשב כמת, קומט אויס דער וואס היילט אים אויס איז כדי ער איז מקיים תחיית המתים, קומט אויס ווען אלישע האט אויסגעהיילט נעמאן איז דאס געווען א ענין פון תחיית המתים, דאס איז געווען די צווייטע ברכה איז געווען די בן שונמית פלאס אויסהיילן נעמאן, מיט דעם איז מקויים געווארן די ברכה פון אליהוי', אבער די מעשה פון אלישע מיט די מת וואס האט געטוישט דאס איז געווען פשוט צו ווייזן ווי גרויס צדיקים זענען מער במותם מער ווי חייהם. די ספר זכר נעכי ויאמרילך ברענגט דארטן אז איינמאל איז געווען ביי רבי יענקעלע אויפן שבועות, מען האט נישט געזאגט קיין תחנון אויף א מאנטאג אדער א דאנערשטאג, האט רבי יענקעלע נאכן דאווענען געפרעגט רבי יענקעלע וואס האט מען נישט געזאגט, און זיי האבן נישט געהאט קיין גוטן תירוץ, כ'ווייס נישט, האט רבי יענקעלע געזאגט אז עס איז אמאל געווען א איד א קרעטשמע, א אונער פון א קרעטשמע, און א גוי איז דארט אריין געקומען, די גוים האבן דארט געשאשקעט, און ער האט אווערדאוזט אויף די וואדקע זעט אויס, קען זיין כדי מען טייל אים אויף פריער. און ער האט געמיינט אז ער שלאפט, אבער עס איז שוין געווען אזוי נאך צוועלף אזייגער, האט אים געוואלט ארויסטרייבן, ער האט אים געטרייט אויפצווועקן, ער האט געזאגט ער איז שוין נישט דא, דער בחור איז שוין נישט דא, עס האט אים אנגעכאפט א פחד, א שרעק, ווייל מען וועט דאך מאכן א בלבול אז ער האט אים געהארגעט, האט ער צוגעמאכט דאס געשעפט, און ער איז אנטלאפן צום שונא ורופא. ער איז אהיימגעקומען צום הייליגן שונא ורופא, האט ער געזאגט אז ער זאל ווארטן ביזן נעקסטע יום הקריאה, ער זאל לאזן די געשעפט פארשפארט, יום ב' אדער דאנערשטאג וויטשעווער וואן קעים נעקסט, זאל ער אריינגיין צוזאמען מיט זיין ווייב אין קרעטשמע, זיי זאלן זאגן ויהי רחם מיט א כוונה גדולה, און מיט דעם עס האבן די אישי אזוי איז געווען, דער גוי האט זיך אויפגעהויבן, אזוי ברענגט ער רבי יענקל, ער האט זיך אויפגעלייגט, ער האט ארויסגעוואקט, ער איז אהיים געגאנגען, און הי דראפ דעד דארט אינדערהיים. האט רבי יענקל געזאגט, מען זעט דא די גרויסקייט פון ויהי רחם, אבער מיינע חסידים ציטערן אז אלע גוים, די שכנים וועלן דא ווערן צוריק לעבעדיג ממילא פארדעם האבן זיי עס נישט געזאגט. אבער אין ירושלמי שטייט מסכת תענית פרק ג' הלכה א' ברענגט מען די מעשה דא וואס מ'זעט דא פון אלישע מיט אביסל מער א דראמאטישע זאך אז נאכדעם וואס די מעשה פון ר' פנחס בן יהוה אז נאכדעם וואס ר' פנחס בן יהוה האט איז אוועק געגאנגען האט ר' עבד נאכגעשיקט נאך מענטשן זאלן אים איבערבעטן האט ר' פנחס בן יהוה געזאגט צו די מענטשן פון די שטאט נעמטס מיך ארום לאזטס נישט קיינער פון ר' עבד'ס מענטשן זאלן צוקומען

יאסי נעמעצער זאגט דא אז קען זיין דאס ער געהערט אז דאס איז די ריזען פארוואס מען בלייבט נישט שטיין ביי די קבר פון פנחס בן יואל מען לויפט ארום מיינען מען בלייבט נישט שטיין מען לויפט מען לויפט מען לויפט די זיבן מאל ער האט געזאגט מען זאל נישט צוקומען אקעי אזוי אקעי און משה זעצט זיך מיט פארשטייט עס נישט אקעי די מנהג איז אז מען לויפט איך ווייס נישט מען טאר לויפן די גייט

על כל פנים, ר' פנחס בר יואל איז אריין קומט דארטן אין צו רב'ס הויז, צו רב'ס חצר, האט ער געזאגט, דאס זעט אויס ווי די מלאך המוות איז דא. אמר רבי שמעון בר לייב, ולמה נקרא שמעון ימים? פארוואס הייסן די פרדס הייסן ימים? אין די תורה ווען מען רעדט די ערשטע מאל וועגן א מיול שטייט, ה' אנו אשר מצאו את הימים במדבר. ס'איז אנו איז דער ערשטער וואס האט געברענגט א פערד אויף א חמור און ס'איז ארויסגעקומען א מיול. וואס הייסן זיי ימים? וואס איז די נאמען פון ימים? שהם מסם יתהלס על הבריות, די ימים איז א לשון פון איינמאל, מען ציטערט פון זיי, דאמר רבי חנינא, רבי חנינא איז געווען א דאקטער, מימי לא שאלן יהודים על מכת פרד או לבנה, קיינער האט נישט געפרעגט וואס זאל מען טון ווען א פרד או לבנה האט געביסן, וכו' און ער האט עס איבערגעלעבט, און ממילא זעהן מיר אז זייער בייט איז א פערמענענט פעיטעל בייט, און ממילא ציטערט מען פון זיי זייער שטארק. פרעגט די גמרא וואו קאכט זינען די חיות, זעהן מיר דאך מענטשן וואס זענען געווארן געביסן זיי לעבן זייער פיין, גמרא איינמאל וכו' איז אין אדער ווארדס די מחלה האט זיך נישט אויסגעהיילט, פרעגט די גמרא וואו קאכט זינען די מיצה, און זעהן מיר אז ס'היילט זיך יא אויס, מיט די מרא דחוברין רייש קר א יקום רעדן, איך רעד ווען ס'איז ווייס אלל די וועי אפילו צו די באטעם פון די פיס, דעמאלס היילט זיך עס נישט אויס, די מכה גייט נישט אוועק, אבער טאמער ס'איז נישט אינגאנצן אינגאנצן ווייס היילט זיך עס יא אויס. אקעי. טארגעט איז וועגן א טארגעט. אקעי, סאו וואס דו מיינסט דא א מאמר פון ר' חנינא, גייט מען רעדן נאך נאך צוויי מאמרים פון ר' חנינא וואס רעדט זיך וועגן ווייטאגן פון מענטשן יומען פעין, שטייט אין די תורה אין עוד מלבדו, אמר ר' חנינא ואפילו כשפים, אפילו כשפים קענען נישט שלעכט טון פאר א מענטש אויב דער אייבערשטער האט נישט גוזר געווען אויף דעם, זאגט די גמרא, סוף ז' עמוד ב', האי איצא דהוה קא מהדרין למשקל עפר, ס'געווען דארטן א כישוף מאכער, א פרוי האט געוואלט נעמען ערד מתיסאי קרעי דרבי חנינא אונטער די פיס פון רבי חנינא אן ער זאל וויסן, און זי האט געוואלט אויפטון דערמיט זאל קענען אים הרג'נען מיט כישוף, רבי חנינא האט עס באמערקט אמאל האט ער געזאגט שקיעלע קענסט נעמען וויפיל די ווילסט, לא מסתייע מילתך די גייסט נישט מצליח זיין עניוועי ווייל אין עוד מלבדו כסיל איי עם נאט וואריד. פרעגט די גמרא וואו אמר רבי יוחנן דארט נאמען דער כשפן כשפים פארוואס הייסן זיי כשפים וואס הייסט א כשף מאכער כשפים שמכחישין פאר מעלה יש מעלה זיי זענען סותר די גזר הדין של מעלה אוי ווי אזוי זעהט מען זיי האבן יא א כח זאגט די גמרא שאנער רבי חנינא די נפישי זכיסא איז זיין זכיסא אזוי גרויס ממילא האט ער געהאט א עקסטרע לעיער אוו פראטעקשען ער דארף נישט מורא האבן די יד רמה איז מסביר בדרך משל זאגט ער אז א מלך האט געגעבן די רעכט פאר א סערטען מענטש אז ער די די תליון ער זאל קער נעמען פון עניבאדי וואס טוט א עוולה צום קעניג קען ער אים הרג'נען. ס'איז דא א מענטש אבער א חבר פון קעניג וואס די קעניג האט זייער ליב און ער האט מוצא חן געווען ביי די אויגן פון די קעניג. סאו אויב די מענטש וואס האט מוצא חן געווען ביי דעם קעניג האט קיינמאל נישט געזינדיגט האט ער נישט וואס מורא צו האבן. ער קען אדורך וואקן די טאג און וועיוון צום ער האט נישט וואס מורא צו האבן ווייל ער קען נאר פאנישען טאמער דער מענטש האט געטון א עוולה. אויב האט ער אבער געטון א עוולה. ציטערט ער דורכצוגיין דעטאלן ווייל די טענער קענען אים הרג'נען אן דורכגיין די קאורט סיסטעם. די זעלבע זאך איז מיט כישוף. די אייבערשטער האט באקויעט באשאפן די כח פון כישוף, ער האט געגעבן פאר די כישוף מאכטס די כח צו מזיק זיין איינער וואס איז נישט קיין צדיק גמור, סיי אויב ער פלאנט סיי טאמער ס'איז נגזר אויף אים צו לעבן אדער צו שטארבן, פארוואס ווייל ער איז א בעל עבירה האט ער א רעכט צו טון וואס ער וויל? מה שאין כן די צדיקים גמורים איין עוד מלבדו, אין אדער ווארדס דער אייבערשטער באשיצט זיי אליינס אז די כח הכישוף זאל נישט זאל נישט קענען חל זיין אויף זיי ממילא האט ער נישט געדארפט מורא האבן האט דער'ס נאו אישו ווייל ער האט נישט געזינדיגט האט ער נישט וואס מורא צו האבן. נאך א מימרא פון רבי חנינא, ואמר רבי חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו ממעל א מענטש קלאפט נישט זיין פינגער אויף דער וועלט נאר טאמער מ'רופט אזוי אויס אויף יענע וועלט שנעמער אזוי שטייט אין פסוק מה השם מצעד הגבר קינני די פיסטריט פון א מענטש זענען אלץ באשטימט אין אדער ווארדס די דירעקשאן ווי א מענטש גייט גייט אלץ נאכן באשעפער ואדם מה יבין דרכו, א מענטש וואס פארשטייט נישט אויבן זיין וועג ווי ער גייט, סאו לכאורה אלעס איז פון אייבערשטן נאטינג העפענס אן איטס און. די מאירי שרייבט אז דאס איז פון די יסודי התורה, אז עניטינג וואס געשעבן צו א מענטש, זאל ער וויסן אז אלעס נאטינג העפענד ביי עקסידענט, נאטינג העפענד ביי מיסטעיק, פונקט אזוי איז נישטא אזא זאך, אלעס איז דא א סיבה און מסתמא איז דא עפעס א עונש עפעס א זאך וואס ער האט פגע געווען פארוואס ער דארף האבן א תשובה און ממילא זאל ער מפשפש זיין במעשיו און זאל תשובה טון מדרכי הרעים, ער זאל תשובה טון פון זיינע שלעכטע מעשים, די קאמיקער רבי האט דערציילט איז אמאל געווען אין הויז פון באבע רוסער מיינע וואך ר' שלמה, און איינער וואס איז דארט זיך אויך דארטן געדרייט האט זיך צעקלאפט עפעס געכאפט א זעץ, האט ר' שלמה מיכל געזאגט, דו ווייסט אז מען האט יעצט גערעדט פון דיר אין הימל? סאו איט סאונדעד ווערי ספוקי, כאילו דער רב גייט דא עפעס מגלה זיין עפעס א זאך וואס ער האט געהאט א רוח הקודש, סאמטינג לייק דעט, האט ער ממשיך געווען און געזאגט, חזל זאגן א עידוד ומנוקף וצפויה מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלה, קומט אויס מען האט יעצט גערעדט וועגן דיר דארט אין אויבן, דאס וויסן האט דאך אינזין געהאט דארטן פון אויבן. אמר רבי אלעזר, דם נקיף, די בלוט וואס קומט ארויס פון די פינגער פון די פיס, מרצה כדם עולה, א בלוט פון א זעץ איז מכפר אזוי ווי א קרבן עולה, אמר רבא האט רבא געזאגט, מען רעדט נישט סתם א זעץ אין די פיס, נאר בגודל ימין, די רעכטע גרויסע פינגער פון די פיס, און ונקיף שני די צווייטע מאל. זאגט די רש איז מסביר, היות בדרך כלל ווען מען רוקט די רעכטע פיס, וויטש איז די פריימערי פיס וואס מען וואקט מיט בדרך כלל, איז מיט א כח, סאו ווען מען כאפט א זעץ דארטן, ברענגט דאס גרויס צער ווייל די טוסט עס זייער שנעל מיט א שטארקע כח, די זעץ טוטס, די אימפעקט איז זייער שטארק. יעצט די צווייטע מאל טאמער די פיס טוט דיך נאך גוט וויי פון די ערשטע זעץ און די סטעפסט נאכאמאל אויף די לעגא טוט שוין די ווייטאג סאך סאך סאך מער, די ווייטאג איז סאך גרעסער. סאו די כלל איז, שליח הידו שליח המצוה אינם ניזוקים. אבער א מענטש וואס טראכט מיט א עבירה בשעת ער טוט א מצוה האט נישט די פראטעקשן. סאו די מענטש וואס האט געכאפט די זעץ בשעת ער טוט א דבר מצוה קען מען אננעמען מסתמא איז דאס וועגן הרהור עבירה ער האט געטראכט עפעס נישט גוט, ס'איז ת ר אז אין חנינה'ס ווערטער רעדט זיך ביי א פאל ווי ער געכאפט די ערשטע זעץ פאר הרהורי לבו וועגן ער גייט שלעכטע מחשבות ער כאפט די צווייטע זעץ איז דאס שוין דער קרבן עולה וואס איז שוין מחפה אויף די מחשבה און ווי נקוב שיין והיא די קאוזל לדבר מצוה ער טוט דאמאלס א דבר מצוה אמר יואל אבער א פנחס בן יואל מימיו לא בוצע על פריסה שאינה שלו ער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין ברכת המוציא אויף א שטיקעלע ברויט וואס איז נישט געווען זיינס. און מיום שעמד על דעתו לא נהנה מסידור סבא, ווי אזוי ווי ער האט געקענט האט ער שוין אויפגעגעבן, ער איז נישט געגאנגען אויף קעסט צו זיינע עלטערן, ער האט אויפגעגעבן עסן פון די טאטע, ער האט געוואלט עסן נאר פון די אייגענע זאכן, ער האט געוואלט הנאה האבן נאר פון די אייגענע זאכן, ממילא האט דער אייבערשטער שוין צוגעהאלפן אז ער האט נישט געגעסן פון רבי'ס זאכן, אויף דעם נאוט לאמיר דאנקען צוזאמען רבי מינצלס און אויך רבי דעמעצער פאר דעם אנאנסד של משיח, מ'שוין געווארט.